Aye, when you no more, you know. Abwesika, mama, come on, Sam. Yo, abusuafoɔ yɛ mama akɔ aba ɛde ba so TTV so ɛyɛ ohia nam ɔnwono a yɛde brɛ mo no ae asia ne sa na ɛnɛ no Me ne wo reba abɛsua adeɛ. I menim sɛ adesua bebree na woasua wɔ ohia anammɔn nwunu mu, enti mesrɛ wo sɛ w'adesua a wosuaeɛ anaa deɛ wosuaa wɔ mu no ma me nhu wɔ comment section hɔ, na nnɛ questions bebree na yɛreba abɛbisa. I na menim sɛ wo nso wobɛtumi ayi ano ayɛ dɛn de ama yɛn ɛsiane sɛ wohwɛeɛ na wohwɛɛ no yie nso. Ɔpanyin, mese ɛnnɛ yɛrebisa sɛ ɛyɛ Auntie Agyewaa Ah Maame Agyewaa, sɛ wɔse wɔtumi kyekyere obi abranteɛ, obi obi kunu sɛ wɔde no rema ne ba a sɛbi mprɛ aduasa, nyɛ sɛ ne ba kɛkɛ, ne ba a ɔyare. Me me me me kyɛ sɛ medwen saa asɛm no ho a mente aseɛ. Enti Auntie Agyewa na ɔyɛ ade pa anaa so sɛ adeɛ a na ɔyɛ no na ɔnim sɛ ɛnyɛ no na ɔyɛ anaa? Oh, ankyɛ Jehovah deɛ ɔnyɛ mfomsoɔ biara. Eh, ɛm sɛ ɔhwɛ ne ba Chungwa anaa? Chungwa yɛ obi a ɔdi ne ba korɔ a ɔyɛ ɔbaa, so ahu. Ɛm, Chungwa sɛbisɛbi hwɛ n'abrabɔ ne ne nneɛma no a ɔwɔ mu no a, ɛbɛyɛ den paa sɛ barima bi bɛhyia no sɛ ɔpɛ no. Na Je, ankyɛ Jehovah yɛ n'adwendwen paa. Ɛna hwɛ Chungwa nso so a, wohwɛ a, Chungwa, ɛf, da a ɛdi kan yɛ ɔhuu nkorɔma pɛ ɛna Nkrumah honhom tɔɔ ne so. Enti ɔ requeste firi ne maame hɔ sɛ Nkrumah na ɔpɛ no. Sɛ ɔnya Nkrumah deɛ a, n'anigyeɛ nyinaa bɛwie pɛyɛ. Ɛnsiane sɛ Twumwa anigyeɛ yɛ ne maame anigyeɛ nti, na ɛwɔ sɛ ɔfa kwati kwan biara so na ɔnya barima no de no ma ne ba Twumwa. Na ne ba no ani gye a, na ɔno nso ani agye. Na ɛwɔ sɛ Twum ɛɛ yɛka ne sɛ Twumwa maame yɛ deɛ ɔpɛ de ma ne ba no. Nti na ɔyɛɛ saa no. Na kyerɛ sɛ wokyerɛ mu a, wopɛ akyerɛ sɛ Ade a Maame Agyei ayɛeɛ no, wayɛ adeɛ anaa sɛ sɛn? Ah na ɔnyɛ adeɛ sɛn? Na obiara atumi anya aberanteɛ kamakama sei de ama ne babaa. Ne babaa no, n'anisoadehunu ne sɛ ɔbɛnya nkorɔma. Ɛnna Auntie Agyebua nso pereeɛ ara na ɔde no nya nyaa no maa no. Nti wayɛ adeɛ. Wayɛ adeɛ.
Abusuafoɔ, asɛm a yɛn bra no reka no, Antsɛ dze wa me mehu no sɛ ɔannyɛ adeɛ, esiane sɛ sesei wo no wonim sɛ ɛyɛ wo ba no anisoadehu sɛ ɔpɛ sɛ ɔware Nkrumah. Hwɛ, sesei wawie o. Wo pereeɛ na wo yɛeɛ, wo fɔɔsoeɛ ara ma ɔwaree Nkrumah no, hwɛ nnɛ wawieɛ, nsunsuansoɔ aba so. Enti nyɛ baatan, deɛ ɔba bɛbisa biara firi hɔ na me megye di sɛ Ɛwɔ sɛ ɔde ma no. Ɛwɔ sɛ wohwɛ adeɛ no a wode rema wo ba no sɛ ɛfete no, ade no ɔbɛhu so hwɛ. Deɛ mereka, woate me ase? Enti sɛ woayɛ adeɛ no deɛ, me, woyɛ me dɛn? Me, mengye ntom. Ah, Abusuafoɔ. Wonnye ntom, ha? Sɛ saa na ɛteɛ nti wogye to a woanyɛ ntom, ɛyɛ saa na ɛteɛ. Ɛ, yɛreka a yɛreka yi, ɛyɛɛ no, ɛnyɛ Jewa fie hɔnom na Nkrumah kɔtenae. Ɛhɔ na na n'anigyeɛ wɔ. Nkrumah nso kɔɔ fie hɔ, n'ani gyeeɛ. Enti me me deɛ, sɛ wo fi sɛ wanyɛ adeɛ a, me me deɛ ɔyɛɛ adeɛ maa me, ɛfiri sɛ wayɛ ne Ba no akoma so ade ama no. Ee, ɛ, Yesu koraa kaa sɛ, Na sɛ mo mu nipa mpo monim sɛ mode nnepa ma mo mma a, ɛbɛyɛ dɛn na mo Agya a ɔwɔ soro no mfa adepa papa nyɛ dɛn mma mo? Wobisa no kosua ma ɔnya nyankyerɛ. Wate aseɛ? Enti saa na ɛteɛ. Enti ɔbisaa ne maame no, wayɛ n'akoma so adeɛ de ama no. Enti no, sɛ wogye tom sɛ ɔnyɛɛ adeɛ a, agyewa no deɛ, n'adwene mu no deɛ, wayɛ adeɛ. Na na kyerɛ sɛ, deɛ ɔba bɛbisa biara no, ɛwɔ sɛ ɔyɛ ma no. Ɛsɛ sɛ woyɛ ma no.
Ɛno na ɔba no pɛ. Wate aseɛ? Ɛsɛ sɛ ɔyɛ ma no. Yo, abusuafoɔ, ae, yɛgu so a, kyerɛ sɛ, yɛresua adeɛ. Yɛ bra ne sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ma no. Wo nso, wa, w'adwenkyerɛ ɛne sɛn? Fa to wɔ comment section hɔ. Na seesei yɛresan ba, ae, yɛka no sɛn? Nkroma so. Nkroma a Wo, worekɔpɛ adwuma. Mɛka sɛ, ɛhɔ bɛka n'adwene mu sɛ ne yere Azigibam na ɛpiapia no na kɔpɛ adwuma na Ae, mmaa deɛ yɛ deɛ, adwuma no ɛni, ɛni fie na sɛ sika nni fie a ne ɛho yerayera yɛn. Nanso yɛnkaa sɛ kɔ na kɔpɛ adwuma a, kɔ na kɔdi bɔne wɔ abɔnten. Enti monhwɛ Nkrumah a ɔrekɔpɛ adwuma na wakɔ, na adwuma no a worekɔ akɔpɛ no, wokɔɛ sikani ni see, mese ware me ba ma me. Ware me ba sɛbi mprɛduasa yarefo yi ma me na nkoma wohuuyɛ na ɛbɛtoo no adwendwen na ɔbaa fie wantumi ankyerɛ mu ankyerɛ ne yere Azegribam na ɔbaeɛ no ɔno ara kɔeɛ kɔdwen ho ara tekii ne decision saa baeɛ wo wodwen sɛ deɛn na na ɛwɔ sɛ Nkrumah hɔ yɛ Adeɛ a Nkrumah yɛeɛ no, me ne no yɛ adwene papapapa because ɔbaa ɛnyɛ biribiara na ɔne ɔbaa bɛdwene ho. Ɛno nti na Bible koraa sɛ oyere a wɔda wo kukum no, ne ho na awɛn wano. Ebi a wokɔka kyerɛ no a, ɔbɛdwa adwene foforɔ koraa. Nti na Nkrumah adwendwe sɛ deɛ koraa na ɔnyɛ, ɛfiri sɛ onim sɛ sɛ wanyɛ papa no deɛ no antom nso a, ɛkɔm bɛsi fie. Ɛkɔm si fie yɛ dɛn a wobɛkɔ? Wobɛka yɛ berɛ bi. Azrikbam de Nkrumah tenaa ase ka kyerɛɛ no sɛ wakonya ɔhene bi a ɔbɛwale no. Ɛma Nkrumah tenaa fam su nyinaa. Akyire yi na ɔkaa sɛ wɔboa. Ɛkyerɛ sɛ wɔ n'adwene mu na wɔde resɔ Nkrumah hwɛ sɛ sɛ ɛduru ɛberɛ bi saa na Nkrumah bɛgyina anaa ɔrennyina. Ah, daabi, woka sɛ wɔ n'adwene mu a, me, me ne wo nyɛ adwene. Na ɛnni n'adwene mu. Yɛn, ɛma ɛduru baabi a sometimes yɛfa nneɛma bi ne yɛne mo redi agorɔ ahyɛ mo adwene kɛkɛ. Wei na ɛni n'adwene. Ɛnyɛ sɛ wohwɛ adwene keke ma meka asɛm kyerɛ wo. Ɔbaa ansa na ɔbaa bɛka biribi ne wadwene ho kyɛ so wabɔ wasi pɔ wɔ ne tim ansa na waka. Wate aseɛ? Nti ɔde sɔ w'adwene ahwɛ. Me deɛ menim sɛ na ɔde sɔ n'adwene ahwɛ. Ɛyɛɛ na ɔbaa no ka sɛ o bɛrima no yɛɛ sɛ o ɛnyɛ hwee wodeɛ wobɛkɔ akɔ sɛ ahokyerɛ koraa kɔ a kɔ a. Ɛnka ɔbaa no ɔnkɔ ei ɛneɛ mehyia bɛrima bi ne sɛ ɔse mepɛ ɔsɛ megye tom efisɛ nkroma no koraa ɔni haw. Wate aseɛ? Nti nkroma nso huu sɛ hɛ ma menka sɛ bɛrima bia yɛse Ɛsɛ sɛ wokyi si sika ansa na woadwene ɔbaa ho. Enti Nkrumah huu sɛ, sɛ onya biribi kita ne nsam a, ɛbɛboa. Ɛnna ɛhɔ nso ne baabi a na ɛyɛ n'anidaso ara no no. Enti bere a papa no kaa sɛ ɔnkɔtra fie no, ɛyɛɛ no adwemdwe bebree. Ɔno nso bɔɔ ne tirim sɛ ɔnka nkyerɛ ne yere no. Ɔbɛkɔ na wakɔ akɔyɛ adwuma no, na deɛ papa no ka biara no, wagye atom. Sɛ ɔgye tom na ɔyɛ adwuma na sika ba ne nsam a, ɛkɔm a ɛwɔ fie no, ɛbɛkɔ. Asikapamani bɛgye. Sɛ yɛn nyinaa yɛrekɔ yɛn anim
Yo abusuafoɔ, yɛgu so redi nkyerɛmu na yɛgu so nso resua adeɛ. Mese fa fa wadwen wa mɛka sɛ wadwenkyerɛ no fa to comment section hɔ. Seesei yɛ bra ne sɛ nkoma nkyerɛmu ankyerɛ ne yere ne na yere andwen ho no ɔno deɛ ɔne ne ɛyɛ adwen Wo so, deɛ na woka? Ná ɛwɔ sɛ Nkrumah ne ne yere susu ho ansa na wɔasan akɔ fie hɔ back, anaa nso sɛ sikani no ka kyerɛɛ no no, nenni kwan sɛ anka Nkrumah kɔ koraa. Yɛresua adeɛ. Fa w'adwenkyerɛ no fa to comment section hɔ. Ɛna afei nso yɛ berɛ a yɛhuu sɛ Azigri Bam bɛwuiɛ. Na ɔwuiɛ no nkorɔfoɔ bebree yɛ na me adwuma no menhwɛ biom, na nkorɔfoɔ bo afu. Enti wodwen sɛ deɛn paa na ɛmaa Azigri Bam ɔtumi hweree ne nkwa Ɛwɔ movie no mu.
Ɛɛ Adegiba wu a owu yɛ no ɛto obiaa bible sɛ esɛn a ɛto ɔkwasea no ɛtumi to nyansani nso Azigibam ɛnyɛ ɔno nkoa ne ɔbaa a ɔdi kan wɔ asase so a ɔkɔ awɔ so a wakɔ wu obi wɔ hɔ wɔda sika mu pam biribiaa ɛkɔ so ma no nso ɔnyem na ɔkɔ wɔ ɔtumi firim nti Azigibam awu a ɛnyɛ nwanwa sɛ ɛka abrabɔ ho. Aha daabi wondwen sɛ Adzibibam, deɛ Nkrumah yɛɛ no a ɛtoo no adwendwen, kyerɛ sɛ, wohwɛ sɛ Adzibibam kɔɔ fie hɔ, Owusu faa no a ɔde no kɔɔ ne fie hɔ nyinaa akyi no, still ara na ɔdwen Nkrumah ho. Enti wonnye nni sɛ saa adwendwen wei na ɛmaa awuo too no? Deɛ ɛteɛ ne sɛ, ɔdwene Nkrumah ho because ɔdɔ Nkrumah. Azuguam yɛ ɔbaa bi a wode nkruma si nkyɛn na woma no biribiara wɔ wiase a ɔmpɛ. Wɔsɛ nkruma no barima a ɔno ɔdɔ no. Enti sɛbisɛbi o, ɔbaa a ɔdɔ barima na ɔbaa no afa afuru. Na yɛanhu deɛ yɛɛyɛ a ɛɛ deɛ ɛfiri soro bɛte bayera ahoma mu a ama bayera ammɔ. Yɛanhu deɛ yɛɛyɛ na nkruma firi azuguam sa kɔtenaa baabi. Asi no Ɔnnya akyire di. Ɔnim sɛ ɛyɛ dɛn ara a, at the end of the day no, nkurɔfoɔ bɛsan abɛka ne nsa. Aha, daabi, mɛnka no saa sɛ, deɛn na yɛahu? Yɛhuiɛ paa, yɛhuu sɛ ɛyɛ nkroma hu sɛ Azigbam nyem ɔbaa a ɔnyem ɔbaa pemfoɔ. Yɛ, wɔtumi pam no ne si no asi abɔnten. Enti sɛ nka Owusu huu no na ɔfaa no no, na ɛwɔ sɛ Azigbam hunu sɛ ne Nyankopɔn ara na wanya no no ne Owusu. Ɛsiane sɛ berɛ a ahokyere, nnipa deɛ nim sɛ sɛ wo ho kyere wo a, na deɛ ɔbɛsɔ wo mu no, ɔno ne wo Nyame. Na wo deɛ wo ho akyere wo, na sɛ wonya me Nyankopɔn am angyaa wo agyaagyee mu, wamma obi abɛsɔ wo mu a, wo deɛ ɛsɛ da wo redwen w'akyi asan anante asan akɔ Nkrumah hɔ fie ama sɛbi mprɛduasa, gyibi gyimi yi asan akyerɛkyerɛ akyerɛkyerɛ ne ho aka fo asan akyerɛ wo. Ɛɛ wonim deɛ ɛteɛ? Hwɛ, obi a ɔyɛ sikani pa ara o, ɔwɔ sika yie pa ara, na wawale ɔbaa ne ne te fie, nanso na ɔbaa no nnɔ no, ɔbɛkɔ akɔfa mate ni Mate ni de ne sika one cedi, fifty pesos, bɛkyɛ no na wakɔ dɔ bɛrima no. Ɛ, yɛka ɔdɔ a, ɔdɔ ɛnni famula o, ɛnni fɔmula biara. Na ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ ɛsi, because wonim sɛ ɛ, saa a wawusu no sei, na ɔpɛ azigibam, na azigibam nso mpɛ no. Ɔpɛ koraa a ɔmfa wiase agyapadeɛ nyinaa ma no, ɔse nkruma na ɔpɛ. Enti nkruma na ɔpɛ a, ɔte hɔ a, ɔsan ne no nyem. Ɔbɛdwendwene nkruma ho, ne basa ne yam, ɔne ne wɔ, ɔne n'afɛɛforo. Wote ase? Ɔdwendwene nneɛma bi, ɔtena ase dinn na ɔkaakae nneɛma bi a na nkruma ne no yɛ a na ɛbɛyɛ den sɛ obegyae nkruma to wɔ akofo wu so. Dabi, na nkruma no, onim sɛ ɔno deɛ ɔne Isaac bɛma fafuro na ɔno deɛ ɔpam ɔno.
Ɛno nti na yɛka sɛ, edu baabi na sɛ abufuo ba a, yɛnya aboterɛ. Me me tuo yi da biara me tu me yɔnko foɔ fo sɛ sɛ wo bo fu a enteki decision ɛna w'ani gye bebree nso a enteki decision at the right time no na wateki decision a wopɛ ɛduru baabi no mesɛ Nkrumah abufuo baae ɛberɛ a Zigibam ɛkɔɔ n'adwuma wura no hɔ no a n'adwuma wura no bo fuiɛ no ɛmaa ɔno nso bo fuiɛ nti ɔde abufuo na ɛkɔyɛɛ saa adeɛ no ɔho ɛyɛ abufuo na ɛbaaeɛ ɛna Nkrumah ankontrol n'akoma ɛna ɛmaa no baa saa. Waka asɛm. Enti seesei a mebisa o, ɛyɛ right sɛ Mfansa bi a wo kunu anaa onipa bi a wo ne no te na wohwehwɛ no na wunhu no anaasɛ ebia biribi asi na wanante akɔ n'adwumayɛni hɔ.
Aane, ɛyɛ, ɛyɛ sɛ ɔkɔ, but bɛrima bi wɔ hɔ a woba n'adwuma mu a ne bo bɛfuw. No matter how a bɛrima no si teɛ N'adwuma mu no ɔmpɛ sɛ ɔbɛsi hɔ. Wonim ade korɔ nti a ɔse mɛmma no adwuma mu? Ɔno ara na nim sɛ mɛmma no adwuma mu. Nti adwuma mu hɔ no a wokɔeɛ no wokɔpɛɛ deɛ ayi? Efie hɔ no deɛn na wokɔpɛeɛ? Ɛno na ɛkɔfa abufuo no baeɛ no o. Wokɔ hɔ hwɛ no sɛn? Nkrumah nnya abɔfra. Ɔpɛ a ɛberɛ no sɛ ɔbɛba fie a ɔbɛba fie. Wɔde nka ka biribiara kyerɛ wo sɛ adwuma no atrɛ. Nti no adwuma no ɔkɔ a ɔyɛ ara ma adeɛ kye. Nti wodeɛ tena fie na didi. Deɛ wohia biara ɔde bɛbrɛ wo. Ɛna Awurade adom ne Nkrumah ahoɔden so nti no Ɛɛ, nkuruma tumi yɛ adwuma ara de aduane ba fie ma wodi bi ama wɔde bi kyekyɛ. Enti wokɔ hɔ akɔ akɔpɛ deɛ yi. Ɔnye lie, ɔnwuiɛ, ɛdeɛn na ɔhaw? Daabi, me, me no, asɛm a woreka yi, tie o, sometimes ɛduru mmerɛ bi a mmaa yɛpɛ sɛ yɛbɔ yɛn kunu ho ban. Sɛ ɔkɔ na ɔmmaeɛ a, wo sɛ ɔyɛ right sɛ ɛyɛ sɛ wɔkɔ? Wode aduane ba fie, alright, but ɛbɛduru baabi na nkuruma nso sɔre a, ɔnkɔ fie. Asɛm a yɛreka yi, ɛsi o. Obi wɔ hɔnom a, Mfansɛ bia ɔbɛtumi akɔ adwuma, ɔnkɔ fie, ɔnyɛ sei, enti sɛ ne yere anhu no anaasɛ ɔbaa a ɔne no te no hu no a, ɔnni right sɛ baabi a ɔyɛ adwuma no ɔbɛnante akɔ hɔ. Okay, mate wo ase because Azigibam, ɛm sɛ ɔkɔ hɔ for reason. Ɔno deɛ ɔse ne kunu ma ntɛm ɛna ɔkɔ hɔ, na ɔnim baabi a ne kunu kɔ mu, na mmom ɔse ɔmma ntɛm. Enti ɔmma ntɛm no, sɛ ɔnwuiɛ. Ɔdi nka ka kyerɛ wo sɛ efie no a ɔte no obiara mmɛtuu hɔ, enti sɛ memaeɛ a da, didi na da. Ɛyɛɛ dɛ na Zigibam ɛdeɛ adwene mmorosoɔ nko ara na ɛma no kɔɔ fie hɔ. Ɛhɔ yɛ ne haw o. Nkrumah te wei ɔdɔ ɔdɔ Zigibam na ɔdɔ no biribiara mu na Nkrumah dɔ no ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ baabi a wakɔdi no wo deɛ mma hɔ. Nti Azigibam no antie. Sometimes mmaa no yɛ a na montie bɛrima no asɛm kakra. Ebi wɔ hɔ a wɔdwene negative too much. Bɛrima no kɔ adwuma na ɔmmaeɛ a na adwene bebree wɔ wɔn tirim na yɛpɛ sɛ yɛfa kwan biara so na yɛakɔ n'adwuma mu na yɛkɔbisabisa no ase ne saa nneɛma nneɛma no. Da biara ɛde ntɔkwa bɛba. Azugibammɔ no ara na ɛkɔtwetwe problem no de baeɛ na ɛmaa wei nyinaa siiɛ. Yɛn abusuafoɔ, ɛnneɛ ɛyɛ bra ne sɛ na nka ɛwɔ sɛ azigibam ɔkɛkɛ da. Yɛse kɛ na kɛ da. Sɛ wowɔ abɔnten anaasɛ wowɔ fie na wotwa wo kunu ne wɔn mma a, kɛ kɛ da. Kɛ da. Na ahwɛ a yɛbɛtumi akɛ da. Yɛbɛtumi aka daa ma no ayɛ yie. Enti me bra ɛsei me se fa w'adwenkyerɛ to comment section hɔ. Ɛsei yɛaduru bɛmbɛm so. Yɛnhwɛ bɛmbɛm a ɔno nso mefa no sɛ yɛatu wo nua. Ɛzigi bɛm anka nɔkorɛ ankyerɛ bɛmbɛm sɛ na ɔnni baabi papa te. Wobaeɛ no ae wabɛto yɛatu no ɔsan nyim obi na agye no na ɔno nso san de ne haw san bɛpii so Ɔbɛtenaa fie owiei no, kyerɛ sɛ wanwie o, kyerɛ sɛ deɛ bɛmbɛm, ebe, su, suban a bɛmbɛm yi na ɛde wɔ fie kɔ adɛma, medwen ho a mante aseɛ. Hwɛ o, na wo no wopɛ o, hmm, o, o, owusu no wopɛ no na ɔpɛ wo nua, wo nso wose mekɔpɛ owusu. Na sɛ, na sɛ adeɛ a na owusu yɛ, sebi, sebi, mɛka sɛ ebia ansa na ɛti no fie, sebi o, ɔbaa wo nyem, na sebisebi ɔwɔ kunu na wagye no aba wo nkyɛn na kyinkyin a wo nso wɔpɛ no no sebi obi a sebisebi obi a n'adwene mu da hɔ bi anyɛ saa adeɛ no ɔbaa no na ɔnye mo no koraa no wosi ne pɛ ɔso ɔmpɛw wode ne fa kwa biara to ɔso ɔmpɛw nti ɛbaa sɛ ɔno ɔnye maa ne kunu ne na anya problem kakra na ɔbɛtake advantage sometimes no ɛyɛ na mmarima bi tumi take advantage ɛwɔ obi haw a wɔkɔ mu o ɔbaa bi ahokyerɛ bi a wɔkɔ mu ɔbɛpɛ adwuma yɛ na bɛma no atake advantage na ɔpɛ sɛ ɔde yɛ ɔbaa ne bɔne na ɔpɛ sɛ ɔfa saa ahokyere a ɔbaa no akɔ mu no na ɔde anya ɔbaa no. Yɛnyɛ no saa. Nti Wote wo aseɛ?
paa kyerɛ sɛ owusu paa no ɔpɛ ɔpɛ onyaa azigiribam no na ɛyɛ advantage na ɔteki na Yes. anyini sɛ nana mo so na na abie kwan ama no. Ɛnyɛ nananom nananom safoa biara nkita wɔn mo. Maame nka asɛm nkyerɛ wo. Nananom mmiee kwan biara ma owusu. Owusu no ne ti na ɛsi so no asɛ da biara ɔmfa nnwene. Ɔbaa yi a ɔso ɔpɛ ni ɔso ɔmpɛ wo na ɔde akyi hwɛ ɔbaa pɛ wo mpo na ɛte sɛ na ɔso ɔmpɛ wo nti sɛ Azrikibam gye tum kɔ owusu fie a na ɛyɛ ahokyerɛ ne n'ani atutu atɔ ne nsam nti no ɛna ɛma no kɔ owusu fie ɛnyɛ sɛ bia ɔde dɔ bi na ɛkɔɔyɛ nti na owusu ɛyɛ biribiara na Azrikibam sɛ nea ɔkɔ ɔyɛ biribiara ɔse wɔkɔ ɛyɛ saa na ɛteɛ nti no sɛ owusu no hu sɛ ɛsɛ sɛ ɔpɛ ne deɛ a nka ɔpɛ ne deɛ ma ne ho tɔ no ɔbaa ɔnyem deɛ adɛn sɛbisɛbi ɔbaa n'adwene nyɛ koraa no ɔnyem a ɔma wo ne ne nna Ɔma wo ne ne nna da. Wate ase? Enti no ɔyɛ advantage na nka ɔreteki na ɛno so na amfa. Amfa ama no. Amfa. Ɔmpɛ no koraa. Ɔmpɛ no baako sei. Yo abusuafoɔ ɔse amfa ama no. Mese yɛresua adeɛ. Adwuma wei adesua wɔ mu o. Menim sɛ wosua nneɛma bebree. Mɛnka sɛ sini no Ayi awie nti deɛ yɛaka ho hia? Ɛho hia paa. Mepɛ sɛ me ne wo mmienu sua adeɛ. Enti fa w'adwene kyerɛ fa to comment section hɔ. Deɛ yɛka yi nyinaa deɛ wo nso wo suaeɛ na obi nso nkan na wɔnte aseɛ na yɛhu sɛ sii no a yɛyiiɛ no yɛanyi no kɛkɛ na mmom yɛyi maa mfasoɔ bi ayɛ dɛn aba so. Me bra sesei yɛrehwɛ ɔpɛ ɔpanyini so ahwere ɛhɔnom. Sɛ nka nyɛ aduro so Ɛna nti Agyewa de fa no sɛ nkomma kɔɔeɛ a, ɔpanyin ahwere sɛ nka ɛyɛ ne sika. Yɛreka a, ɛyɛ ne sika na ɛmaa nkomma bɛkaa fie hɔ a ɔreware ne ba. Sɛ sikani na wo deɛ wo so wɔ sika, wode wo nsa si wo bo sɛ wowɔ sika, na obi repɛ mmoa sɛ ebia ɔba no ɔbɛpɛ kakra ne ne yere anaasɛ ne ne ne ne ba akɔdi, na wo take advantage sɛ me sika nti, magye no de no ama me ba. Ɛ Wiase Maame Ga Asɛm Kyerɛw Sɛ wuhu sɛ wote sɛ yɛretɔn tumi, enti wokɔ wokɔpere tumi no bi a, wo maame, yɛse tɔn no na fa kɔtɔ tumi. Wunya tumi no wie a, na woayɛ dɛn? Wode tumi no akɔgye wo maame. Sika wɔ tumi o, sika. Ɛwɔ tumi kyɛn biribiara wɔ wiase. Anhwere wɔ sika, obetumi agyina sika no so ayɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biara. Ɛna anhwere nso, titiriw nkruma bɛɛ fie hɔ no, na onim sɛ nkruma awale. Nanso so no ɛwɔ sɛ wohu sɛ mmarima bi wɔ hɔ a wɔdi mmaa bi akyi because of sika? Saa na mmaa bi nso di mmarima bi akyi because of sika. Sɛ yɛka ɔdɔ ankasa ankasa a, anka ɔdɔ biara nnim. Nanso ebia mmoa kakra a ɔbaa no tumi de boa barima no nti no, ɛnna odi n'akyi. Mmoa kakra a barima no de boa ɔbaa no nti na odi n'akyi. Ma yɛnka sɛ yɛmfa ɔdɔ ntoɔ sɛ mede ɔdɔ pa ara resi hɔ na dɔ asomasi a na ɔbɛnteɛ a, anka ebi nka ho koraa. Enti Ahwere hu sɛ ne sika no nti, obetumi agyina so aboa Nkrumah ama Nkrumah nso aware ne ba no. Enti Ahwere deɛ ɔyɛ adeɛ. No ɔ sacrifice ne sika de ama ne ba no nti me deɛ me hu anhwere mfomsoɔ biaa ɔyɛɛyɛ ɔyɛ adeɛ. Hmm yo abusuafoɔ anhwere yɛ adeɛ yɛse anhwere ne sika nti enti wo wɔ sika nti wobɛtumi atɔ wiase nnipa nyinaa anaa wo wɔ sika nti wobɛtumi de wo sika asisi obi anaa fa wadwen kyerɛ no fa to comment section hɔ na afei so mepɛ sɛ yɛhwɛ adeɛ bi yɛhwɛ adeɛ bi o hwɛ sɛ nkroma ɛkɔɔ anhwere fie no. For the first time a ɔkɔɔ hɔnom no, obisaa no sɛ, Wo ne hwan na ɛte? Nkrumah kaa asɛm bi, m'ani annye ho. Ɔse ɔne ne papa na ɛte. Enti sɛ wogye di sɛ sɛ Nkrumah kaa sɛ ɔwɔ yere a, ebi koraa anka sikani no de adwuma no bɛma no o, na mmom n'adwene nkɔ so sɛ ɔde ne ba rema no. Ɛnso Nkrumah asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ, Menni yere, me ne me papa na ɛte. Asɛm wei wodwen ho sɛn? Daabi, gye ne Nkrumah nyɛ mfomsoɔ o. nkruma ɔnyɛ daabi nkruma mfomso ɔyɛ yɛ deɛ ɔkɔ ofie ɔfɔ adwuma ɛna ɔkɔɛ no nsa asɛm a ahwere busa no no ɔno nyɛ baabi a wowɔ adwene wɔnyɛ hɔ na na ɛwɔ obusa sɛ he na ɔte n'abusuafoɔ na ɔso baabi a ɔte ɔne n'abusuafoɔ na ɛte hɔ ampa nso baabi a nkruma te no n'abusuafoɔ nso wɔ hɔ bi Ntɛ Nkrumah deɛ papa no ammusa no awaleɛ ho asɛm sɛ wawale anaa wanwalee. Sɛ ka papa no busaa no sɛ wawale na ɔtwaa atorɔ sɛ daabi ɔnwale na ɔne ne papa na ɛte deɛ a, ɛno deɛ ɛyɛ different. Wammusa no awaleɛ ho asɛm. Ɛyɛ dɛn na ɔkaka awaleɛ ho asɛm? Enti ɔbusaa no no, deɛ wahu na ɔka kyerɛɛ no no. Woate aseɛ? Enti ɛyɛ Nkrumah no, ɔnyɛ mfomsoɔ biara. Ɔmmɔɔ dua ɛna ɔnku onipa. Ɔnyɛ mfomsoɔ biara. Nkrumah deɛ ɔyɛeɛ no yɛ right. Yo abusuafoɔ yɛda mo ase ae ɛha ɛne yɛde mo bɔ si ɛyɛ wɔ hia na mo ɔnwono menim sɛ wasua nneɛma bebree wɔ mu sɛdeɛ yɛkaeɛ no na yɛhyɛ mo bɔ sɛ ɛnkyɛ koraa yɛde foforɔ koraa ɛreba ɛyɛ adi twam ɛfɛ yie adesua nso wɔ mu te sɛ deɛ ohia na mo ɔnwono adesua wɔ mu no enti yɛsrɛ mo monkɔ so ara na mohwɛ channel na monsubscribe na monhyɛ yɛda mo ase bebree